Ǧdi awen d-fkiɣ yiwen usteqsi. Ɛni tezmer cfawa-inek ad tzerrer neɣ ad taflyunsi tudert-ik n tuzuft? I tudert-ik n tuzuft, tezmer ad taflyunsi cfawa-inek? Mliḥ mliḥ. Yerna ayagi yakk ibeddu-d dagi di lmux-ik. Yella yakan win i yesteqsan iman-is neɣ ixemmem ɣef wayagi? Acuɣer llant kra leḥwayeǧ tecfum-asent, ma d kra xaṭi? Yezmer lḥal werǧin testeqsam iman-nwen ɣef wayagi. D ilemtel, uh, isem-im kemini? Michel. Michel. Asnini, xems snin ar deffir, yebded akka gi yiwen ilemẓi deg uɣerbaz anda teqqareḍ, yebdi yessexṣar-am-d imeslayen ihedder-am-d ɣef wayen yeɛnan tuzuft, ad tiliḍ tecfiḍ ɣef wayagi ass-agi neɣ ala? Meɛna teẓriḍ a Michel, yezmer lḥal iḍelli ur tecfiḍ ara d acu teččiḍ ɣef imekli. Neɣ anwa ukud i teftereḍ? Yella win i ixemmen ɣef wacu i d-yeṭerra wayagi? Ɣef wacu i llant kra leḥwaǧ n d-nettu ara? Kullec yettɣimi dagi, di lmux, d Sidi Rebbi i d-ixelqen akka. Tella yiwet n tanga neɣ lmada di lǧetta isem-is noripinifrin, la matière chimique-agi n wayen yeɛnan cfawat. Mi ara tiliḍ di teswiɛt n reffu neɣ n lferḥ-agi ijehden, anda les cinq sens-inek akk ttekkan, Yettserriḥ-d lmux i la matiyar-agi, la noripinifrin. Dɣa la matiyar-agi ad teddem iḥulfan-ik, ad teddem ayen akken i d-tɛaceḍ di lweqt-nni, ad teddem tteswirat-nni akk i twalaḍ, dɣa ad ten-teḍbeɛ ɣef lmux-ik neɣ ad ten-tessenteḍ ɣef lmux-ik i wakken ad sen-tecfuḍ. Deg waṭas n tikkal, lmux ixeddem akkagi i wakken ad iḥareb fell-ak. D inemtel ma yella tɛaceḍ taswiɛt qerriḥen, Dɣa tikkelt niḍen ma twaliḍ aqcic-nni mi xedmen akkenni, ad tbehdeḍ yen ad tḥadreḍ iman-im seg-s. Acuɣer? Axaṭer tecfiḍ fell-as. Imi d Sidi Ṛebbi i ɣ-d-ifkan cfawat-agi i wakken ad iḥareb fell-aneɣ. I wakken daɣen ad necfu i wayen lɛali i d-nesɛedday s tuzuft di zzwaǧ-nneɣ, dɣa nefreḥ yis. Tezmer daɣen cfawa-agi a k-tessenger, yerna kullec ibeddu-d di lmux. Wagi qqaren-as, lqanun n lǧehd. Amer d lebɣi d yiwen deg-wen i iɣelben lǧehd ara d-ihedren ɣef wayagi. Meɛna ayen i d-qesdeɣ s lqanun-agi n lǧehd d ayagi. La matière-agi, la nourrit pénithrine, tettaddam d ayen nettwali d wayen akk i s-nettḥussu, dɣa tettlsaq-it di lmux-nneɣ. Dɣa ma yella yettwalsaq wayagi di lmux-ik, werǧin ad tettuḍ. Yerna tzemreḍ ad tawiḍ ccfawat-agi akk yid-k ar daxel tudert-ik n zzwaǧ. Deg Iɛebraniyen tlṭac rebɛa, Awal n Sidi Rebbi yeqqar-d ayagi. Izmer ḥar teɣram seg walbaɛḍ n wussan neɣ meɛna imi tasdaɣt-agi iɛebraniyen mačči aṭas i tt-iqqaren, mačči am Linǧil n Yuḥenna. Yura, Akken ma tellam, ɛuzzet zzwaǧ. D acu i lmeɛna s wayagi? Nekk uqbel ad zewǧeɣ, d yal tikkelt mi ara d-iniɣ xaṭi yezna, nekkini akkagi lliɣ ttɛuzzuɣ zzwaǧ-iw. Tura nekkini, aql-iyi nesɛu tlatin n ssna-agi zewǧeɣ akked yiwet n tmeṭṭut kan. Yerna di tesɛu tlatin d sniyagi i mi zewǧeɣ ar ass-a, d yal tikkelt i d-nniɣ xaṭi i tuzzuft berra n zzwaǧ, akkagi ttɛuzzuɣ zzwaǧ-iw yerna ssaliɣ di ccan-is. Awal n Sidi Ṛebbi iqqar-d, akken ma tellam ɛuset zzwaǧ, slet-d tura acu i d-irennun, ur ssenǧaset ara usu. I tura d acu d lmeɛna n umeslay-agi? D acu d lmeɛna n wusu di tseddart-agi? Yerna cfut ayagi deg wawal n Sidi Ṛebbi i t-id-kkseɣ. Lmeɛna amezwaru n umeslay-agi d tuzut neɣ d lurapur siksyal. Yezmaḥal i d-tiniḍ amek? Ilaq ara d-tiniḍ ameslay-agi? Ayagi yella deg wawal n Sidi Ṛebbi, nerra-t kan d afessas. Atan wacu i yebɣa ad d-yini. Ur ssenǧaset ara assaɣ-nwen n tuzuft. Waw! D acu n lmeɛna n yimeslayen-agi? Tecfam asmi d-nemmeslay ɣef tezdeg, nenna-d d akken ad nidir ar leḥsab n udem d amezwaru s wayes i d-nettwaxlaq. Taṣeddart-agi d aṭebbaq n wawal-agi n tezdeg, xas akken mačči s wudem ibanen. Tezdeg, lmeɛna-s, ulac deg-s leḥwayeǧ tiberraniyin. S imeslayen nniḍen, ma yella llant deg-s leḥwayeǧ tiberraniyin, mačči akka i d-tettwaxlaq i wakken ad tili. Ihi di tezdeg, ur ilaq ara ad ilint leḥwayeǧ tiberraniyin. Ad wen-d-fkeɣ yiwen n lemtel.

Dɣa mi ara tkecmeḍ di lɛalaqa n tuzuft, ayen akk yellan deg-k, kečč glan d amdan, yettekka daxel. Ama d lǧetta-k, ama d iḥulfan-ik, ama d rruḥ-ik, kullec yettekka daxel. Dɣa ayagi akk yettwaḍbaɛ di cfawayen-ik, yerna s umata d ayagi d-iṭarun. Yiwet tikkelt sɣarayeɣ di tesdawit n Washington, heddreɣ-asen-d ɣef tuzuft. Ar taggara, yusa-d ɣur-i yiwen umeksa n tmezgida, lliɣ ur ẓriɣ acḥal aya, yenna-yi-d, Maɛlic a k-awiɣ azekka ar aeroport? Nniɣ-as, Ih. Mi nerkeb di tkeṛṛust tili yessusem, dɣa ciṭuḥ kan kan yenna-yi-d, Ḥwaǧeɣ iyi-tɛawneḍ a Josh. Yenna-yi-d, Aql-iyi zewǧeɣ sebɛṭac n ssna-agi, waqila sebɛṭac n ssna i d-yenna. Uɣeɣ yiwet n tmeṭṭut tecbeḥ mliḥ mliḥ. Meɛna werǧin neṭṭes akken di sin weḥd-neɣ kan.

Meɛna ma tella lḥaǧa ur k-nbeddel ara di tudert-iw mbeɛd mi qebleɣ Lmasiḥ d tudert-iw n tuzuft. Dɣa d anadi d tesdawit i d-mlaleɣ tin ay yuɣalen d tameṭṭut-iw tura. Teẓriḍ a Josh, werǧin i d-xayleɣ ad d-mlileɣ tameṭṭut icebḥen nekkagi. Werǧin akk i d-xayleɣ akkagi. Dɣa mi nemyussan nemyeḥmal, dɣa sselmed-d a tullas yelha mliḥ wayagi. Yenna-d, d tagi bɣiɣ ad tili d tayemmat n warraw-iw, xas akken ilisen aṭas uqbel-is. Tagi d licaṛaɣ yesɛan azal mliḥ ar urgaz. Yenna-d mačči kan ḥemmleɣ-tt, meɛna d nettat i bɣiɣ ad tili d tayemmat n warraw-iw. Mbaɛd nezweǧ. Zahra George, Seg wass amezwaru n zzwaǧ-nneɣ, Yuɣal deg wayen sɛedda i yettḥadayen nniḍen ad tǧared d lfilm i d-yettɛeddin deg uqerruy. Mmektaɣ-d akk ayen i d-ɛaceɣ zik i k d tiyaḍ ad tǧared d lfilm akka d ṣaḥ ttwaliɣ-t zati. Uɣent-as-d akk cfawat-nni n diri yerni yeḍra-d daxel n lmux-is.

Teẓram ɣef wacu agi d tidet? Tsellem i kra qqaren-d? Ma akken msebḍaɣ yid-s, am akken aḥric deg-i temmut ukud-s. D tidet, yella wayagi. Yella wacu yettawi yid-s. D yir tikkelt ad tkecmeḍ deg wassaɣ yecban wagi, mebla ccek tettaǧǧaḍ aḥric deg-k ar winna niḍen. Dɣa ayen akk i d ɛaceḍ yid-s ad teǧǧeḍ cfawat ɣer wina nniḍen. Tenna-yi-d, lfiraq akk i iweɛren i tudert iw, asmi akken msefraqeɣ akk d win akken ukud ttesseɣ tikelt tamezwarut. Mbaɛd ma ɛeddan xmesṭac n sna, aql-iyin mazal ttxemmimeɣ ɣer ɣur-s. Mazal-iyi ttwaliɣ-t di tirga, leɛqel-iw ittruḥu ɣer ɣur-s, yerna smeḥset-d mliḥ, yerna ttqarraneɣ-t ɣer mkul ilemẓi i d-mugreɣ mbaɛd-is. Tura aql-iyin zewǧeɣ, meɛna mazal-iyi ttɛiciɣ am akken sin yergazen i yellan deg wul-iw. Mazal-it deg wul-iw. Am akken d aḥric deg-i, yernu ur zmireɣ ara akk ad ssufɣeɣ si tudert-iw. Ayagi akk sebba-s d lamatière chimique i d-isufuɣ lmux. Ayen akk yellan d iḥulfan, ayen akk yellan d ajerreb, ayen akk yellan d cfawat, yettwaḍbaɛ daxel n lmux-ik. Yerna sret-d mliḥ, ulac, lḥaǧa muqqaren, le préservatif, n lmux. Aṭas n wassaɣen n zzwaǧ i d-ibeddun umbeɛd ttruẓun, Ayagi akk iṭarru-d di lmux. Tuzuft tbeddu-d yerna tekfu di lmux. Mačči gar iḍarren-ik, meɛna gar imeẓẓuɣen-ik, di lmux-ik.